Nhoma yi a mereba abɛkenkan yi yɛato ne din Okoto Kenkan Me. Atifi asɛm no yɛ abadinto. Akanfo nam akwan ahorow pii so na wonya edin a ɛdeda wɔn so no. Edin no bi ne nea edidi so yi. Nea edi kan no, ma yɛnhwɛ da bɔne. Akanfo nna mu no, wosusuw se nna no bi yɛ nna kronkron kyɛn bi. Saa nna kronkron yi ara na wɔfrɛ no nna bɔne no. Sɛ wɔwo obi wɔ saa da yi mu a, wɔtaa de yɛ ne din. Saa nna bɔne yi bi ne Memeneda dapaa, Benada dapaa, Akwasidae, Awukudae, Fofie ne Fɔdwoɔ. Ɛfei nea ɛdi hɔ no, momma yɛnhwɛ abosom din. Dɛn ne abosomdin? Awofo no bi wɔ hɔ a, wosusuw se ɛnam ɔbosom bi so na wonyaa mma nti, wotumi de saa ɔbosom no din toto wɔn mma so. Ɔbosom no bi ne Tutu, Tano, Kune, Afram, Kobi, Kwadwo, firi ne ade. Ɛno nti wɔto din bi te sɛ Kwadwo Kune, Abena Afram ɛna Afua Kobi. Nea edi hɔ bio no, momma yɛnhwɛ Awomawu apɛntɛndin. Awofo no bi brɛ mu yiye ansa na wɔanya mma. Ebi nso wɔ hɔ a, na wɔn mma no wuwu. Ɛba saa a, Akanfo gyidi biako ne se mma no begye wɔn din wɔ asase yi so a na wɔasan akɔ. Enti nea ɛbɛma wɔaka ara ne se wɔde edin tantan biara bɛtoto wɔn so sɛnea ɛbɛyɛ a nsamanfo a wɔbɛfa wɔn no ani nnye wɔn ho bio mmɛfa wɔn nkɔ. Edin yi bi ne. Donkor, Kaya, Sumina, Mosi, ne Begina. Awofo a wɔbrɛɛ mu ansa na wonya mma no taa toto saa din yi nso, Nso Nyameyɛ, Nyamekyɛ, Yare yɛ yaw na asase asa. Momma yɛnhwɛ awo ntoatoaso. Yɛwɔ mmofra no bi wɔ hɔ a yɛwo wɔn a, wɔde wɔn din nam dedaw. Ebi ne Ntaafo. Ntaafo akyi no, ɛyɛ Tawia. Tawia akyi no, Nyankomago. Nyankomago akyi no,

anum, nsia, nsɔn waa, awotwe anaasɛ botwe, nkonoma, badu ɛna duku. Sɛ ntaafo no yɛ mmarima baanu anaa mmea baanu a, wɔyɛ ntatene Ɛna sɛ ɔwo mmea abiɛsa nso toatoa so a, ɛno nso de mansa. Ɛkɔba se ɔbea anaa ɔbarima bedi mɛnsa anaa mansa dabere a, wɔfrɛ no kontɔ. Meda so kae wo se nhoma yi a merekan yi yɛato no din Okoto Kenkan Me. Ɛyɛ fa a edi kan a yɛfrɛ no abadinto no, ɛno ho na migu so yi a mekyerɛkyerɛ wo yi. Ɛno nti no, wo nsa ka video no a, kyɛ. Ɛno nti na matɔ me bo ase rekyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a mmofra ne mpanyin nyinara betumi asua bi. Nimdeɛ de eye nimdeɛ ye. Ma yɛntoa so ɛ. Nea edi hɔ no, atoyerɛ nkyɛm. Nnipa no bi wɔ hɔ a, wɔwo wɔn bere a amanehunu bi abɛtɔ ɔman no mu anaa awerɛhow aba abusua anaa awofo mu. Sɛ wɔwo obi saa bere yi mu a, onya din bi te sɛ Anto. Adi yi ara, bɛyɛɛ dɛn abɛbrɛsɛ anto bam, bɛɛko ne nea ɛkeka ho. Ɛna sɛ wɔwo obi anigye bere mu a, din bi sɛe na ɛyɛ a wɔde toto wɔn, Afiriye, Bɛyie ne Abɛyie. Nea edi hɔ no, ma yɛnhwɛ abusua Ntɔn din anaasɛ abusua din. Saa din yi na Akanfo susuw se ɛyɛ din pa. Tete hɔ no, sɛ obi te saa din yi a, otumi hu abusua ko a onii no fi mu anaa ntɔn a ɔbɔ. Ɛnnɛyi de, obi tumi de ne ba to n'adamfo anaa obi a ɔpɛ n'asɛm nti otumi nkyerɛ abusua anaa ntɔn a wɔbɔ. Abusua din no bi ne Bosompra, Ɔkyere, Owusu, Opoku, Afɛre, Akyampɔn, ne Amankwaa. Sɛ obi bedi akongua a, Ne ba a obedi kan awo no akongua no so no de ahenkan. Ɛha na yɛde ɔfã a edi kan no besi. Mɛma wo werɛ mfi se nhoma yi a mekan yi, yɛato ne din Okoto Kenkan Me. Ne fã a ɛyɛ abadinto na mede abrɛ mo no. Atikyafo nkyerɛ sukuufo. Mmofra nsua bi, mpanyin nsua bi. Awofo, mesrɛ mo ara, mo mma no fon no anaase tablɛt no, momfa nneɛma bi sɛe ngu so mma wɔn na TV dodow no sɛbe wonnyae hwɛ. Yɛn nyinaa mfa eyi yɛmfa nsua ade. Sɛ wokɔ yɛ Social media no a aba no wokɔ so a, wokɔtɔ TV, wobɛhu nneɛma bebree a yɛde agu so yi a mmɔfra no bɛtumi de bi asua ade. Sɛ wo nsa ka video yi bi a, kyɛ na obiara nsa nka bi. Meda mo ase.